Mela, ħirġin minn elezzjoni u din din it-taħdida kelli ta' ma' żewġ politiċi oħrajn ma' qatt ma' membru parlamentari u żgur qatt ma' ex kap ta' partit. Ehm, speċa ħirġin minn elezzjoni fej kellek Ehm, id-doppju tan-nies li ma votawx, id-doppju tan-nies li votaw. Sorry. Iktar li ma votawx. Jekk dawk li ma votawx imbagħad li ħasru l-vot. Eżat, le, eżat. Għandek id-doppju ta' nis li ma votawx, għandek id-doppju ta' nis li ħasru l-vot, għandek id-doppju ta' nis li votaw e, it-tielet partit u d-doppju ta' nis li ma ġabrux il-vot. Mm. E, kena l-iċken voter turnout mis-66, għalfejn qed e, nejxu f'periodu fejn l-elettorat għandu din il- għandu nuqqas ta' fiduċa. Disenchantment with the major political parties. With the major parties. What has led to that? One, mux għet iġi Malta, bis għet iġi fl-Europa kolla. Mm-hmm. So it's the democratization iktar mifruxa u għallura n-nis li madomx eh, sort of in-naċ wara wara ir-raj assolut, l-lider assolut tal-partit, ġibri, id-dominju, kienem żmien il-knisja kellha dominju politiku. Beda jnaqqas, jnaqqas, jnaqqas. Naħseb spiċċa f'Malta l 50 sen ilu kemm. Dominju kellha. Ekku. Qed jiġi l-istess bil-partit il-kbar. Barra pajjiżna twieldu ħafna partiti iżgħar, ġa Franza kellek splinter party speċi mbagħad letteralment overnight id-domina. Sissa ma rajniex dak il-fenomenu f'pajjiżna, ġifieri mhuwiex tal-iskantament. Ma qed tistenna ġifieri t-tielet qawwa? Mela tiġà twieldet it-tielet qawwa. Inti l-ewwel sejħ lilek innifsek political atheist, ma nafx użajt il-kelma, dik itellet qawwa, ġifieri illi fej qabel kellek il-92-3% plus li dejjem imorru jivvotaw il-partit tagħhom minn ġu fommi jien dejjem hekk twilidtu hekk immut, eċetera, qed tispiċċa. U għandek dan il-cohort kbir ta' nies Illi, minagħliha xi 70,000 ruħ, proportionately it's a substantial chunk, illi m'għadhomx, iwa jiena blu jew aħmar. Qed jiddifidaw, qed isaqsu. Mhux naħseb dik it-tendenza ħad kompli tikber. Mhux naħseb eh, statistically I think it, I'm very confident that it certainly will. Iż-żewġ partiti naqsu, t-tnejn huma. Mhm. Il-Partit Nazzjonalista naqqas iktar mill-lejn. U inti kif tipperċepi għadi l-ħaġa bħala xaġa tajba? Ejja, soċjetà tajba. Xi ħaġa tajba. Għax tfisser li għandna iktar independent thinkers, iktar nies li huma ma bdiet tintuża l-kelma political orphans minn għalija inti sejjaħt lilek innifsek political atheist, no? Political orphans xi ħaġa. Inti tal-iltiema politiċi ġieli smajta. Is it a bad thing fis-sens inti għandu għalfejn ikollok Sorta fil- Li l-identità tiegħek tkun marbuta ma' partit. Forsi jiena li idealment illi kollok elettorat. Illi kull elezzjoni kun xem bżoċ partiti t tew erba detail għal-moment għas-saħħa ta' dan l-argument illi għajdu isma' fuq il-prestazzjoni tal-aħħar ħames snin, fuq il-policies il-ġodda, fuq issa jekk ikun hemm ħa affarijiet li huma ta' valur jew ta' prinċipju fundamentali, inti taf tgħid le jiena qatt mhux se nivvota li l-partit ħammur lura waħda minn affarijiet li semmejna illi jiffavorixxi l-abort, pereżempju. Di prinċipju, mhux għax jiena blu jew aħmar jew aħdar jew roża jew whatever, di prinċipju. Any party who dak jiena m'iniex kapaċi nassoċja miegħu. Però eventwalment meta n-nies jiġu biex jivvotaw minnu l-aqwa illum biex jgvernana fil-ħames snin ġejjin, da mhux għal dejjem. mhix reliġjon jew familja, xi ħadd li kapaċi minnu l-aħjar, għalfejn m'għandux ikun hemm l-oġġettività illi skont il-prestazzjoni u skont il-proġettazzjoni li qed jippremetti dak il-partit partikolari tivvota hekk. I think it's healthy for a country. Mela, tlaqna?